Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Allez hop, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of an dat maache mir och hei mat TL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien. Net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten! Ech begréissen Iech hei zu enger weiderer Folg vu Projets vu Projet Colm Seenit. Si mer nach am Gaang am Coopération mam Le Réservoir. Jo, et gëtt elo erëm e bësse méi schwéiergräifend, wéi ech lech ugedeit hunn. Mir fänken hei mat eppes ganz Schéines un. Ech weess, déi zwee kucken hei nach ëmmer esou granzeg an ech presentéieren Iech haut eng Shiny Summer Center. Premium Collection Box, déi d'Richtschnecke a sech huet. Präislech gesi geet et vu 50 bis 60 Euro. Et gesäit een d'Gemeng Binnett hei mat deem schéine Glitzer. Gold soll et duerstellen, well den Zamazenta an der Shiny Form och hei Gold ass. Wat mer gläich wäerte kucken, also et ass wierklech eng Këscht, déi enk kee gudden Ofschloss ass. An och säi Kolleeg, hei mer nächst Woch eeben op.

11 Booster Pack Mac Carry als gudden Ofschloss an eng Code Card fir iech vun der Box. Ähm ech géif soen hei sinn ëmmer sou granzeg, da fänkt mer direkt un déi Këscht hei opzemaachen. Ass wierklech eng ganz schéi Këscht. Wäert déi Këscht natierlech erëm hei elo e bësse maltraitéieren, fäerten ech. Kucke mer mol hei. un de Spaass opzekréien. Dat geet scho ganz schwiereg, also du kriss déi Këch, ja, kriss déi Këch einfach net anstänneg opgemaach, well se gutt zougepellt oder ass och ganz gutt zougegotscht hei och, mengen ech. Mä 6 Stonne méi spéit, jo, jo, se kucken ëmmer méi granzeg hei dran. Ech hunn och hei eng Fäscher mëttlerweil mam Orpeco a mam Marly, déi mech hei esou. Ech hun eké oft Kemmer fir méi méi fest drun ze kréien. Ass dat wierklech scho genee dat ech erwaart? Ech maan dat elo radikal, en ass süchteg, e wëll Päck opmaachen, geet esou eben dann de Spaass op. Also déi Këscht, wa Leit déi hale wëllen, sou elo huet en si ech si opkrut, huet der elo e bësse fortgekuckt, da kritt en halt e Päck. De Plastik op zwar also wierklech kartonméisseg, de gesitt also och kee Background, sou hat déi Këscht bei mir an d'Pabeierssammlung op Lëtzebuerg gesot. Mee et kucke mer eis de Spaass mol heihinner opzemaachen. Als éischt fir de Plastik erëm op, dee mer net gutt opkréien. Den hei jo zwou säitlech op, mä dann kréie mer de Spaass op. Jo, huele mer mol dann hei déi Sleeves eraus. Ech mengen. Wann ech dat sou richteg gesinn, mir hunn se zweemol duebel, also et gesitt een hei de Séchen ass dat an dann dee mam Schëld. Am Fong muss mir et haut esou gedréint halen an maachen de Mister Shield hei op. Hunn och e klenge Präis. Da kucke mer als nächst hei dee coole Pin eng Kéier un. Fannen ech ganz schéin. Dee kéints de mol erëm iergendwéi an eng Vitrinn stellen. Ass bësse best opgebaut well e sou säitlech opgebaut ass, also den de Samasenta Pin ganz schéin. Ähm muss awer bëssen zouginn, ech weess net ob der et kënnt erkennen, säi Gesiicht geet bal hei ënner, also seng Schnuff géif een op Lëtzebuerg soen, déi ass bëssen am verluer gaang. Da wat ech wierklech wonnerschéi fannen, eng ganz cool ähm. Skulptur kann ee scho bal soen, déi een wierklech och sou kann opstellen an de Schaaf. Fannen ech ganz schéin. An en plus deen do Bléck wann s de se ukucks an der Vitrine, hei ass scho bal bësse labber, huet en d'Buuschte geschnidde sou ze soen. Déi stelle mer dann och heihinner. Da géif ech soen ech huele mol hei nach déi 11 Päck eraus. Déi mer elo hei opmaache wäerten, also Dir gesitt hei, et sinn 11 Päck, 3, 3, 3 an dann eng Kéier zwee, fir op 10 ze kommen. Keng 12, mee 11. An dann hei elo dass do, schelle mer fir d'éischt hei de Plastik op d'Säit. Ech hunn deen eng Kéier misse réckelen. Fir Iech da scho mol hei d'Codekaart, wann ech gelift. Da fannen ech hei déi Promokaart richteg on fire. Summer is Enter Wee!

un d'Ruddere komm, datt en déi Kaart net méi däerft spillen. An och wa mer eng Kéier géint de Southampton kucken, denken, et gëtt scho méi schlëmm. An déi Qualitéit ass wierklech gutt an et ass eng ganz schéi Promokaart, déi mir an der Sammlung gäre wäerte behalen. Ech kucken iergends wéi dat elo hei läit, méi seriö ze presentéieren. Morpeko, du pass op meng Kaart op. An da géif ech soen, mir leeë lass. Et sinn nach, mir hu 5 Minutten, schonn war ech scho verplempert.

An d'geet schon d'Glace mat engem Miu an dann hu mer herno nach e Caillot Grëll gezunn. Also Miu, schon hei an der Geller Gallerie hu mer duebel, dat heescht erëm fir iech gëllt, ween se wëll ka se kréien. Den éischten ass fir, wien huet dat dann emol gesot hei um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg? Hm. Muss ee sech bëssen domat befaassen. Sou, Pack Nummer 2 ass scho wierklech e gudden Hit hei an ech hoffen, dat meng Plaz haut hei duergeet, fir dat Ganzt eeben iech ze presentéieren. Ech hätt de ganz dat mer vläit platt gemaach kréien, wann ech sou déi Këschten um Youtube einzeln mer scho ugekuckt hunn. Dat ass de Code fir iech, wann ech gelift, an da geet et hei lass mat. Net traureg sinn hei Marni, den Projet ass nach bëssen do. Et ass knapp, dat war Halloween-méisseg ënnerwee, Energy Switch, Kokorok, Shattered, Yanma, Pawniard, Kricketot, Chintz, Potion an eng Kéier déi an Mega, déi mer net oft gezunn hunn, mengen ech sou vum Gefill hier. Muss ech mol wierklech kucken, ob ech déi net iwwerhaapt scho vill gezunn hunn. Elo vum Gefill hier, vun der Erennerung net oft. Dir mierkt, ech düsen e bëssen iwwer d'Päck, wëll mer einfach elo schonn iwwer 100 Päck opgemaach hu vum ganze Spaass hei, fir dat et wierklech just nach em d'Haaptpuls geet a mer wierklech och um Punkt sinn, just nach dës Folg an d'nächst Folg, dann ass schonn den Dezember an dann ass schonn de Projet eriwwer, Stolenergie, Rare Candy.

As hell kann ee soen. Ech kréien dat iergendswéi ëmmer hin. Do gesitt dat eng Kéier shiny oder net shiny, dat scho bal keng Differenze sinn. Natierlech gesäit een, et ass e bësse méi rout, hei ass manner rout. An esou datt mer dat dann hei Bäi dee kënne leeë schonn. Nächste Pak. Also ech sinn ëmmer wierklech frou wann ech sou Momenter hunn wou dat dann klappt mam Scripted ouni Pre-Scripted ze hunn. Saz zum Joerhonnert. Nächste Code fir iech.

Séier am Katalog deen Chai geäntnert fannen. Jo, et ass bësse Couch op mengem Pult well ech am Léiercongé och sinn. Ech elo enke eng hallef Stënnche Paus gemaach hunn fir dann hei nach de Projet fäerdeg ze kréie virun Dezember. Well et sinn natierlech Schüler op hei elo Enn Oktober enntwéckt déi Ekipp Anfang November op. Do gëtt alles hier produzéiert well ech Enn vum Mount net méi vill Zäit hunn. Nächste Code fir iech, voilà. An da kucke mer ob en enke feiereschei gëtt.

Wee se wëll, dee ka se kréien, esou ass de Sproch. Sorry Dino, klenge Hänker hei gehat, well d'Cynthia mech och sou béis ugank. Et ass einfach, ech sinn hei on struggle, déi kucke mech sou genervt, sou gelangweilt un, déi denke sech erëm, ech deen hei freides erëm näischt Besseres wéi en Päck opzemaachen. Majo en Youtube-Channel gëtt erëm onnéideg Suen aus, verschwent déi Suen, amplaz se vläit ze spende fir e gudden Zweck. Mir si jo elo schonn am Enn November, Ufanks Dezember, wou d'Leit ëmmer e bëssen am Spendemodus sinn.

Kann ech mech gutt drun erënneren. Deen hu mer schonn. Dat ass och fir Iech dann am Moment. Wee se wëll, ka se kréien. Den éischten ass fir. Et gëtt mat der Plaz bëssen enk. Mir nach véier Päck. D'Chance ass nach do e mega gudden Hit ze maachen. Mee wa mer dat doe scho gutt kucken, äh, mat den Hits sinn ech definitiv elo schonn zefridden. An dann och einfach einfach déi Goodies dobäi, déi um Mani säin Kapp do ronderëm hänken.

Lika Rock mat engem klengen Aeroprint an den Hat Perene Vie hun mer och nach net ofgezunn. Ganz schéi Kaart, leeë mer dann och hei mat dobäi. Kënne mer eraus wéi deng Viikaart ass. Also eng ganz schéi ganz schéi Pokémon an ech muss wierklech soen hat ech bis elo nach ni gepullt am Projet.

Sou leschte paakt deen hei bëssen eng eng Delle schon huet. Muss nach e bëssen ausspëdderen hunn. Dann kucken mer eis de Spaass hei un. Déi lescht Codekaart fir iech, déi kéint een och vläit bëssen seet en bëssen méi uerdnen.

kann ee sech mat 6 Pulls plus eben déi Promokaart net beschwéieren. Also dat ass scho wierklech Maache mer déi emol hei schéi bäineen, Kollege bei Kollege, 4. Anscheinend ginn 4 legendär Pokémon mëttlerweil, soss war dat ëmmer een de Fall, am Grand Hill Bulk hei zesummegeluecht. Dat war et fir haut. Mir bleiwe bal bei enger Véierelstönnche mat 11 Päck. Ganz schéi Këscht. Kann se just recommandéieren wann se eng Kéier wann der se eng Kéier fir en agrabele Präis iergendwou nach fanne sollt, well einfach 11 Päck dran huet an och vill Kaarten esou kënnt zéien fir äert Deck a Company. Ech soll iech Merci, et nokucken dat war déi zweetlescht Folg, nächste Freiden dann déi grouss Finall an ech mengen nächst Joer gëtt och eng Kéier Paarter gemeet wou ech iech all d'Kaarte ka presentéieren. Bis nächst Kéier an Ciao ciao. Sorry mam Peko, dat huet op däin Kapp gelunn esou.